עס קומט חמשה עשר בשבט, חמשה עשר בשבט שטייט ראש השנה לאילנות און מען עסט פירות, איז לכאורה חמשה עשר בשבט איז אינמיטן ווינטער, עס איז קאלט אינדרויסן, און אסאך מאל קען זיין שניי, די יאר איז זיכער דא שניי, און ווען דו קוקסט א טאג פאר חמשה עשר אדער א טאג נאך חמשה עשר, עס קוקט אויס די זעלבע זאך, ס'איז קאלט, און יו נאו, דו קוקסט אויף די ביימער, עס קוקט נישט אויס זאל וואקסן עפעס, עס קוקט נישט אויס זאל זיין עפעס, איז וואס איז אזוי חשוב אין די טאג? וואס מאכט חמשה עשר בשבט אזוי חשוב? תירוץ איז, ווייל יעדע מאל א מענטש פלאנצט עפעס, סיי ס'זאל זיין א וועדזשטעבל, און מען לייגט אריין א קערל אין די ערד, צו סיי ס'זאל זיין א בוים, איז וואס געשעהט איז, קודם ווערט די גאנצע קערל, וואס דו האסט נאר געפלאנצן, צעגייט, ס'ווערט ממש אינגאנצן צוברעקלט, אזוי ווי די, טאמער די קוקסט אריין עסטו זעהן ממש קוקט אויס ווי ס'איז נעלם געווארן, און נאכדעם הייבט עס אן שפראצן פון אונטער די ערד, און נאכדעם קומט עס ארויס, סאו ווען דו זעהסט עס ארויסגעקומען איז עס שוין פארדעם אנגעהויבן וואקסן אונטער די ערד, סאו וואס געשעהט חמשה עשר בשבט אז ס'הייבט אן בליען אונטער די ערד, אבער ווען דו קוקסט אויף די בוים דו זעהסט נישט גארנישט, דו קענסט נישט זען קיין שום חילוק נישט פאר דעם א טאג פארדעם און חמש עשרה נאכדעם א טאג נאכדעם קוקט עס אויס די זעלבע זאך, דו זעסט נישט קיין חילוק. אבער ס'איז דא א חילוק, אונטער די הוט האט עס אנגעהויבן בליען, און דאס איז די חשיבות פון די טאג. סאו האב איך געטראכט צו מיר. וואס א מענטש קען זען פון דעם, און ווען איך רעד רעד איך צו מיך אליין. אסאך מאל א מענטש גייט דורך אסאך פעין אין לעבן, און ער ווייסט נישט וואס גייט פאר. וואס כ'מיין צו זאגן איז, לאמיר זאגן א מענטש גייט זיך לערנען א פאך, און זייער אסאך מאל, אויב נישט יעדע מאל, וואס א מענטש לערנט זיך א פאך, דארף מען דורך גיין אסאך טרעינינג, דארפסט דיך לערנען אסאך, און אסאך מאל ווערט עס אזוי שווער, און ס'גייט דורך, און עס איז ממש יסורים, אבער דער מענטש זעהט צוביסלעך, איך קוק, איך האב מיך געלערנט דאס, איך האב מיך געלערנט דאס, איך האב מיך געלערנט דעי סטעפ, ער גייט ארויף, ער גייט ארויף, ארויף, ער זעהט ווי ער קומט אן. סאו וואס געשעהט איז, די אלע וואקסן גיבט אים די חיות צו גיין ווייטער, ס'גיבט אים די חשק, קוק איך וואקס, איך קום אן. סאו ס'איז טאקע זייער פעינפול, און קען זיין אז יעצט איז זיין זייער שווער, יו נאו, סטעפס אהעד, באט ער האט די חשק צו גיין ווייטער ווייל ער זעט. סאו דאס איז ווען א מענטש לערנט זיך עפעס, אדער קען זיין א מענטש וויל עפעס אקאמפלישן, ווילסט עפעס אויפטון, עס גייט דורך אסאך מאל זייער שווערע סטעפס, אבער ער זעט פירות, ער זעט עפעס, מילא די עפעס וואס ער זעט געבט אים חשק צו גיין ווייטער. אמנם איז דא מענטשן וואס זיי האבן צרות, זיי האבן ווייטאג, און זאכן פארן נישט גוט און ער ווייסט נישט פארוואס און ער זעט נישט קיין וועג ארויס און ער זעט נישט גארנישט נישט ס'איז ממש טונקל ס'איז חשכות סאו דעמאלטס זאלסטוך דערמאנען פון חמשה עשר בשבט חמשה עשר בשבט די קוקסט אויף די בוים די בוים קוקט אויס ווי ס'איז טויט כ'מיין די בוים לעבט ווייל טאמער ס'איז טויט פאלט עס אראפ סאו די בוים לעבט אבער ס'שפראצט נישט. ס'קוקט אויס ווי די בוים שפראצט נישט, קוקט אויס ווי ממש א ווינטער טונקעלדיגע טאג, אבער אונטער די ערד ווי דו קענסט נישט זעהן וואקסט דארט עפעס, זאלסטו וויסן די זעלבע זאך ביי דיר, יעדע זאך וואס א מענטש גייט דורך עפעס וואקסט ער, און אפילו מ'זעהט נישט און אפילו ס'ביטער דארף מען זיך נעמען אליינס די חשק אין הענט און וויסן איך זעה נישט ווי איך וואקס, אבער איך גלייב אז אלעס די אייבערשטער טוט איז לטובה, און מילא אז עפעס איז געשען צו מיר טייטשט אז איך וואקס. זאל די אייבערשטער העלפן אז קיינער זאל נישט וויסן פון קיין צער, און ס'זאל זיין טאקע א גוטע ראש שנה לעננות, און ס'זאל זיין גוטע פירות, און יעדער איינער זאל זען אסאך נחת פון זיינע קינדער, און יעדער איינער זאל געהאלפן ווערן מיט אלעס וואס ער דארף, בנים חיים זונות רוויחין, ווער ס'דארף שידוכים זאל טרעפן א שידוך, און מען זאל שוין זוכה זיין ווי איז גואל צדק מאיר ווי ממעיני אמיין.